Görkezsek bolardy diýen gepim üçin meni Watan haýyş diýdiler. Sag. Watan, sen diýdi aktiwistleriň içindemikäň senden, sen Watan haýyn diýip meni gepleşmäni goýda işdersansi. Birisi dagy men diýe Kaka, çärjewde Kakajan prokuroryň gyzy diýer. Bagyşlarsyň men prokuroryň gyzy bok iýemi bärde diýdim ýüzüne garadymda. Diňe ýalakylyk edýeda. Wah.
Aý men şu ýerden çyksam bizem prezident çykaryp otyrmyş. Men prezidentime sagbolsun aýtjak. Menem aýtdym, Munuň ene-atasy näme bolup işleýär eken, munça ýalakalyk edýär bu prezidente diýdim-de.
Men aýtdym, Negrlerem çykyp otyr, negrlerem bizem prezident çykaryp otyrmy diýdim.
Aja deportlaýar, prezident çykarýar diýýär-ä.
Hä, şeýdýär.

Ja, ba öz gepiňe özüň jogap berip otyň diýdim. Bizlerem Türkmenistanda uruş bolsun diýemizok diýdim. Şo pul ýok, iş ýok diýip gidilenok diýdim. Senem şöyle diýip giden, Türkmenistan bilen prezidenti aýrym ediň diýdim. Men prez, men meselä Ärdoganyň diýdim ýüzde ellisi, ýüzde kyrk bäşi söýmeýän, onda olar watan haýynymy diýdim. Men prezidentimiň e, alyp barýan syýasatyny söýemok diýdim. Söýmek zorunda hem dälim diýdim. Şo geplerim üçin meniň bilen gepleşmäni goýdular.
Bäh. Mana dün, dün o Maksat diýen şerefsiz, men aýtdym, sen diýdim, geri gönder, merkezde diýdim, alty aýlap, bäş aýlap çagalaryndan wac geçip aglap oturan aýallaryň gözýaşy, ejeleriň gözýaşy tutýa seni häli diýdim, bu ýalanlaryň bilen diýse. Men bu Oýajany tanýan diýýä, Bu diýe Türkmenistanda diýe iki äre baran diýe, birinji ärinden diýe töbe estagfirullah bir zatdan tutulan diýe, ikinji baran äri bilen tutulan diýe, soň onam pyçaklapdyr diýe, ne haýsy götünden ol hekaýany uýduryr men bilmeýän-eý.
Şeýdip bar ýüz näçe adam diňlär ki meniň hekaýamy götünden uýduryp aýdyp berip otyrýar. Bädäm diýe ýetmiş ýaşly türki jaň etdi maňa diýe, beýle beýle urdy tutup ony diýe. Tüwit men soň o ýerde meni almady bir güleýinemä diýdim güldümem aýdyp oturan geplerine soň meni al diýsem alman meni engelledi soň öz elinden ýazdym sen haýsy götüňden uýdurýaň bu gepleri diýip halk şuňa aldan ah meniň hekaýam o Dursoltana aýdylan hekaýalar indi maňa aýdyp otylar pyçaklap gaýdanmyşym men ärime. Tövbe estagfurullah.
Dogry. Şo maksada ynanyp oturan adamlar bar, ýanynda bir oglan a şol ynanyp otyr, şon ýanyk zatmy bul aýal diýip. Ýa.
Meni ärim pyçaklajaklar, türke uzatjaklar dime, hiç basman. Seret, Şu gün maňa biri jaň etdi. Meň diýdi, daýzamyň diýdi, bir ýarym müň dollar puluny alypdyr şirket diýdi. Häme. O haýsy şirket ol, kim ol diýsem, mundan üç-dört aý öň üç bir bäş-on sany türkmenden hersinden üç müň dollar, iki müň dollar alan şirket Bu gün indi şol gelnejäniň, indi olam meň bir tanşym-da, daýzasynyň kimligini oňaryp berjek diýip bir ýarym müň dollar puluny alypdyr. Indi şony masgara edip ber diýýär maňa. Bolýar, men masgara etjek, senem menden aldy diýip sudnama bol diýdim-de, ine men men pylany, prosta at-familiýaňy ber, Buram nemäni görkez, meselem şoňa pul beren bolsaň, ine gol çekişip pul berýäň-ä. Hä. Şony görkez diýdim. Ol indi ýüregi ýaryldy. Ýok, görkezjekkä. Ol eýýäm indi näçe sany türkmeniň puluny alyp. Kime meti bilýämiz GGM-de? Myrat, Myrat Bürgüdiň ýanynda Selbi diýen bir aýdymçy gyz bardy, şirket açyp, özüne. Olam ýatyr GGM-de. Dolandyryjylyk e, ýene Mähri diýip bir gyz bar. Ýa diýýomä dolandyryjyny bagryna basýarlar, men dogrymy aýtdym diýip meni itýärler. Ýene bir şirket barmyş Mähri diýip kargolar şin ýene Bosniýada. Ýa şu ýerde on iki müň TL pulumy aldy diýip habar geldi. Ony men şu ýany edipsiň halky gynapsyň. Meniň paraňy çalan adam bolmady, onuň arkasynda duran türkmenlerimiz bar. Men aýtdym gözüňiz çyksyn hak edýäniňiz ýaş ýer ekeniňiz sizler diýdim e.
Film çykdy diýýär Gegemeden. Wa. Ýok. Haçan çykan?
Çykanok men gaýdan nam ot ýedi nirden çyksyn? Ikinji gezek tutulan ol, öňki gezek çykdy bir gije. Ýene ýatýaly men gelem üç gün boldy. Ýene ýaty.
Oýçkam. Indi bara şirketler öwrendi. Men ýemin etdim eş türkmenleň taragyny çaljak gadip ýemin et gaýtdym. Dogry dogry de Berit şirketlerinde öwrendi. Nireden pul gazanjagyny bilmese o bir üç sany türkmene kimligiňi oňaryp berjekdi ýa-da pulyny alýar soň onuň ortasyna geçip gidýär. Dogry düzgün ýa dogry düzgün türkmenlerimizem bar Tuzlada Tuzlada bara bir gargadylar prezidentimize bir göz ýaş edip gargadylar o ýerde-de bar üç sanysy tutsa otuz sanysy gargap otyr dogry düzgünenimizem bar Meselem Selbini ýanyna äkelmeýenem bar. O ýerde bürgüt bilen zat bilen näçe adam dolandyranlar.
Nätdiňä? Hä?
Ýene şo Seli ýene Mähri diýen dolandyryjynyň üstüne şikaýat bilen gelenler. Mä.
Ýok. Özem bar şikaýat bolsa bar gelmedi. Meselem oturmyzynyň çalyşmyzynyň olaga içkili mekanlarda saňa şikaýat edilse direkt iptal bolýar ekeni. Gegeme düşdük güniň otur miziniňem iptal bolýa hemme zadyň iptal bolýar eken içgili mekanda tutulsaň.
Bäh. O Selbi türke ýara bartdy. Ýok baranok şundan çykyp bar ýaşajyk gyzlarymyzyň hemmesi häzir taýýarlanyp otyr şo ýerdäkileriň çykansoň äre barjak türke diýip. Taýýarlanyp otyryn. Näet, Hudaý bar taýýarlanyp otyryn. Şundan çyksam tutulmaz ýan Türkäre barjak diýipdi. Selbäm Türkäre barjakmyş. Ýanynda bir oglan ýaşaýar ekenmiş, şoňa barjak diýipdi. Äý, kime baraňdadam sen öz hakyňy gorabilmeseň bolmaýar-a ol. Kime baraňda näme? Seret biziň millet bar-a, Türkmenistanda öz hakyny gorap bilenok, pul baryny berip gaýdýarlar, para baryny. Hä, bärik gelensoňam ýene Bak, O- üç müň dollarlap, Para berip bäş müň dur. dollarlap pullary köýdi türkmenleň. Sebäbi häzir awkat çykaranok. Türkiýäniň Ýok. Ankara, GGM-niň Ankara şeýi çykaryp otyr häzir, Ankara çykaryp otyr. Meselem, men on alty ýyllyk gaçagym, meniň on alty ýylda hiç bir türli suçum ýok, o ýüzden döwlet seni bir kerelik af etdi diýip çykardy meni. Ýa. Suçluwarlar otyr. Suçluwarlaryň, suçuwarlaryň on aýyny, dokuz aý, on iki aýyny bitirmeden çykaranok, alty aýyny bitirmeden. Aw.
Ine şu ýerde biri türk äri diýä, tutduran polisiýa diýä.
Ýok, o näme diýip aňlatýora ol Selme. O zat diýä. Meniň gepimem şol şonuň şondan soň başda ony hiç kim ýanyna getirenok. Sebäbi ony Çataljada tutup urjak bolanlar, dolandyrylanlar, şol tutulanlaryň içinde onuň dolandyrylanlary bar ekeni. Tutup urjak ol ony. Hiç kim barsa hiç kim ýanyna gelenok. Ýene-de men oňa ýere o ony muny zat berdim. Soň bir görsem, iki saýasy oňa tykýar, bes eýýäm meni satan. Men diňe şöý diýdim-de, bul diýdim, Aziza diýip bir gyz-a, şu diýdim diňe Türkmenbaşyň tarygyny çalyp dur-eý prezidentiň diýdim. Munuň ene-atasy näme bolup işleýärkä, munça ýalakalyk edýä gepimi eýýäm ýetişdiren-aý Selbä. Selbiň ýanynda aýtsam. Soň Menem oglam aýtdy, Sen meniň ana tamsor emşi, meniň atam Kakajan, Çarjewiň prokurory. Menem aýtdym, Prokuroryň çagasy diýdim, bokyýem onda bärde diýdim menem. Ýa Selbi gutaran maşennik diýýä. Aý bolýa. Şeý bar, ýa Selbi diýip aýdym aýdyp, bürgüdiň ýanynda özleri çywnýan edip ýörtüler, şo Selbi. O soň

Ol diýen ma näme diýip gürrüň berdi, ezan okaýa şeý diýip gürrüň berdi. Aýdym aýdyp oturanda şo ýeriniň pawionyň başlygy gelip asgyrtylyk edenmiş, ystakany kellesinde döwenmiş. Men iki aý ýatdym, dogry iki aý diýende çykyp gaýtdym men. Hä. Dogry. Ýöne şo ýerden ýazýarlarda, şoň üçin şikaýat bilen gelenmiş. Amma uý soraýda uýuşdyryjy bilen ge onuň nämesinde uýuşdyryjam barmyşyn, orus Fuş diýip barmyşyn. Dolandyrjyk barmyşyn Selbiniň delosynda. Deloýa ýazylýar eken o näme bolsa. O deloýa garap Ankara deloýa garýar ekeni. Ondan so.
Ýa.
Beh.
Deloýa garýar eken. Men-ä kän bar-a şuňa. Ýa Aýdotyn-a käbir türkmenim görüp bar-a. Men şular üçinmi janymy tehlikä atdym diýdi. Men şular üçinmi gepledim. Şuňa otylar aglaşyp. Amma hiç birisi hökümeti suçlanokda, näme diýip sen diýip hökümetiň ta Olar men çykaýsam geň galdylar, hany munyka konsustuwa araýjam seni kötüleýjem diýip o purkuroryň gyzy. Sen diýip ki seniň diýip watan haýyny diýip konsus ara diýdim ýa, aramadyk näme ekeniň sen diýdim. Şo selbi purkuroryň gyzym.
Hä? Şo selbi purkuroryň. Ýok, şo selbiniň ýanynda bir gyz bar, şo şo purkuroryň gyzymyş.

Tamam kesel boldy şunuň ýürek agyrysy bar kanser ýalandan dokument düzýär ekenler ýürek agyrysy bar kanser bar indi olaram iýenok diýýär häzir indi meselem şo gün men çykan gün indi dört sany türkmen aýal çykdy galanam birejik türkmen adamy gördüm galanam sekiz sany negr erkek çykdy men gaýdan soň Erkekler selk edenmişler erkekleriň birki sas damaryny kesen aşakda bize nämede bir gyz şampun içenmişin hiç kim çykarmandyr men gaýdanyň ertesi şon ýaly zatlar bolan hiç kim çykanok diýýä men gaýdansoň. Bäý damaryny kesýärä türkmenler. Öňe damaryny kesenler.
Azy o erkekleriň hemmesini kutahydan selk edenmişler. Bäý bäý. Men kutahydan boşagdy bu geldi. Bäý o näme üçin damaryny kesýäkä olar? Şo ýerden.
Işde çykmak üçin Uruş bolýa o ýerde niýe hemme hemme millet Abdylla o ýerde. Fasy bar. O uýuşdyryjydan zatdan hiç zat meselem birek fasa bir zat diý 100 sany fas seniň üstüňe gerek. Bizeň bir türkmenimiz oňa bir zat diýsin bize öte bizeň türkmenler onuň öňüne ýem diýip atýa al öldür diýe. Bir negre bir zat diý hemme negr seniň üstüňe gelýe. Amma türkmenler hiç çaýsam biri biriniň arkasynda duranok. Haa. Haa.
Behil millet wa o ýerde negrlerle gujak gujaga ýatdyk bizler. Burodada.
Gujak gujaga. Wa dogry. Dogry.
Aýda çyny türkmenler ýa böyle garaýaňda Hudaý bar seniň ne derdiň bar diýip soraýan zat ýok o ne Töbe estagfirullah men diýdim ýogaý diýdim e şoňa imsimi ýeke özüm gezmän başladym hiç kime şo günem çykjak günimem hemmeler nahara gitdi men galdym Diýdim, eý, nahara bolar-bolmaz nahary berýär. Çorbalarynda saýkinleşdiriji ilaçlar gaýt berýär. Diňe ýat diýsin. Men kuru fasolýa bilen bulgur bar diýdi. Eý, men gitjekkä diýdim. Ol ýerde kantin bar. Türkmen kanti. Men gaýdamda ýetmiş sany türkmen galypdy. Amma üç ýüz, dört ýüz sany-ak bar-da. Sewk edirdiler. Ýöne iki hepdeden bäri oňa çykaryp otyrdy. Bir günde otuz bäş sanysam çykyp gaýtdy.

Mes şu gün men çykyp oturanymda meň adym okunýa adym okunýa pylançay pylançay eşýalaryny toplasyn telsizden adym okulywati şu Selbini ertir balnisa götürdiler bilmeýän näme soň şony sorap geldi ýene dogtora götürjem diýe soň menem şu ýerde ýok Selbi bar garasam ýatyr eken içerde olam gitmädir nahara soň oý şu üç dört sanysy gitmän eken nahara soň menem Pomidorlary niçe onlanan, çörek ýerin diýdim däm oturyp, men näme etmedim gitmedim kän nahara, kahwaltyýa gitmeýetim men kän iýje iýesim gelmiýor berýän zatlaryny, ondan pomidor bilen çörek iýip oturanym gowyda. Soň Gowa hepsi çykyjakmyş şeý bolsa. Ondan soňra ýa men suşlylary sevk edip otyrlar çykaran oklary nirde köp barsa mesele şo gün bir türkmeni alyp gitdiler, eýrany alyp gitdiler suşly bolanlary sevk edip otyrlar.

Tüwellikler gülýär üstümizden. Türkmenler niye böyle bir biriňizi iýýäňsiňiz siz öz bir biriňize destek boljak ýeriňizde köstek bolýaňyz diýip şo taýda güwenlikler üstümizden gülýär. Güler.
Güler güler. Eý biziň millet bara näbileýin nädip munýaly bu dereje zada barypdyrow. Men Abdulla men barýa

Siziň maňa şo žandarmalar aýdýora erkekleriňiz erkeklerimiz hasam urýalar ýakym siz edip urýalar bir oglan bir marul dagy polisleri tuzlada çöýrüp alan sen biziň türk bol sen diýä men diýä kamera siz ýerde döwdüň diýä men seni şikaýat etjem diýä o türkmen oglan nirde döwdüm diýä kamera siz ýere götürip oglanlaryňyzy urýamyşlar olar häläm diýä siziň oglanlaryňyz diýä žandarmalar aýdy el aýagyny daňyp samolýota ýükledik diýä siziň prezidentiňiz isleýä muny diýä bizeniň suçumyz dil siziňki isläpdi muny gönderiň halkym diýip bu diýä.
Bä. Bä, o kimi gönderdik hany? Ha şol Farhady zat aýdýan gaýa. Gönderdik. Ýok, ýok.
Başga şu ýerde men men agam ogul tutuldy. Awkat tutulan soň altynjy wazyna şey ýapýarlar özem. Surpriz deport diýip bar-a, şu awkatlary ýetişmänki altynjy bir aýal-gyzlaram näçesini şu etdi. Awkady bar ýerinde deport etdiler. Zor bilen, žandarmalar bilen gelip alýarlar.
Bah! Içerä žandarma bilen girýärler. Aýal-gyzlarymyzam şö, bizler gaýdan soň näçesini şö edipdirler. Bizler gaýda, men gaýtmanka bir gyz şö etdiler. Olam bolsa üçünjilikä çykjak boldy. Ötdiler, bötdiler.
Be. Ýakyn.
Dogry.
Ýakyn. Äý, bir hormatly adamlar, biz baraşyp bir-bire kömek etmesek, ömrümiziň ahyryna çenli köseneris. Ömrümiziň ahyryna çenli. Agzybirlenişmesek. Sebäbi, ýaňy aýdyp berdim-ä, o dört-bäş sany türkmeniň puluny alypdyr bir şirket. Ondan soň Bu günem biriniň puluny alypdyr. O Aýt otyryn-a şol ýerde. Nir birine habar berenokda adam. Bak, Mähri diýip öz Maryly-Maryly bir gyza jaň gelýä. Şo Mähri şu taýda ýatyr indi biri. Meniň on iki müň TL pulum bardy, nädip bolsam alyn. Alanok diý Hudaýyňa. Şo taýda bile bir negr onuň hesabyna pul ýatyran. Şo ne indi o ýerde bir gep bar, Alibaba boldy diýýäler işte ogurlan. Meniň param diý Alibaba boldy, Mährä geçiren, geçirmedi diýip puluny bermän otyr negriň.
Bäh. Tä mana mende mesele hesap bar, maňadam üç dört sany gyz hesaba para ýatyrydylar, men olar meniň kartym bilen olar zat satyn alýadylar. Hä zat Meniň satyn pulum gitdi, alýarlar meniň iýjek meniň iýjek. pulum gitdi, pul ýatyrma, pul ýatyran gün çykan gyzlarymyz bar, bä maňa pul ýa- pul ýatyrtja hajy siz men sizden alyşweriş ýapaýyn diýen gün çyk gaýdan gyzlarymyz bar meniň. Meniň pulum gitdi, hiç kim puluny, emma biziň türkmenler Çataljada Bizbiniň puluny iýerler. Meselem, kart kimde barsa pul ýatyrýarlar Bizbine. Meselem, hesap nomery berýärler-de, pul ýatyrtýarlar. Şo puly bile ýedi, näçe Çataljadan, Tuzladan gelenler aýdýar, Meniň munça pulum gitdi o türkmenimde. Ýa mende gitsin, meni jaň aýdyp ilertiler diýenimde, Men yzyna ýatyraryn o puly diýdim. Mende puluňyz köýmez diýdim. Amma pul köýdüren adamlar kän. Aýdotine, şu içerde bile Bizbini dolandyryp otyr biziňkiler. Men şuny Hudaý meni urup şu ýere düşüpdirin, kimse kimiň hakyny iýdimde, kimiňe näme ýamanlyk etdimkä men bärä geldim diýip düşünjegne öte öz bir biriniň puluny iýip otyrlar. Tele-ha-ha telefonda üç minut bäş minut beri telefonda gepleşmeli. Gündiz gepleşip bilseň on minut, gije üç minut, bir minut, iki minut. Alo-salam, selam, iýim men. Boldy başga hiç zat diýmeli däl. Türmede-de üstüňden guplaý gidýär, sigara içmek üçin çykarýar daşary. Bizlerde çilim bolmansoň men-ä daşaram çykamok diýşim-ä, çilim çekmedigim üçin kän daşaram çykamok. We urwa uranoklar, ýa-ma türkler Arnawut köýde taýak iýenmişler. Erkekler seniň erkek göwünlikler heleýleň ýanyna girmeýär bile, olar söýgüme urma eken, girmeýär-de. Aýallar gelip mundýa barýa aýnalary barlap Arnawut köýdi uranmyşlar Arnawut köýdi bizera hiç kim mundýa eden yok ýaman daru o ýerde indi birden howlugyp kejeşýeler-a gyzlarky indi näme etjegini bilmän şo mahal gorkup kejeşip uruşypdyrlar şonda gyzlarymyzyň içini depip birki sany uranmyşlar güwenlik gyzlar aýallar.

Taýyn. Onda şondan çykýan däldir türkmenler o ýerde ýyllap ýatýandyr hä? Owa ýetýär hiç öte gaty öte öz aralarymyzda uruş bolýar bizleriň. Türkleriň saňa köti dabrandygy ýeri ýok öte özüň kutahýa müdüre hasam gowy adam eken siz meniň mysafirimsiňiz diýýär. Size meniň diýýär meniň çykaryma nämäm etgim ýok diýýär. Ama diýýär men size ysyjak ýemek, ysyjak ýer, ysyjak üstüňize üstüjek öýle dabranmak
Seret bärde 3 aý sowukda ýatdy ýoldaşym diýä. Ýok erke erke ýok. Sowukda eger Kutahýa sowuk diýil. Bak hiç kimiň günäsini alamok. Kutahýa sowuk diýil başga. Tuzlada hem kondisioner işläp durdy o kontenerka. Tuzlanyňky konteni konte näme kontener barýa. O ama Kutahýaňky iki etažly öýler işte türme. Açyk zona eken öň.
Hawa. Dogry. Eý, her ýer ýagdaýyna görädir dagy. Amma Wan tarap kürtleri Wan dowy taraflaryňky ýamanmyşyn. Birki sany gyz ölenmişem zorlanyp güvenlikler tarapyndan. Bäh. Mesele özbekleri bar-a, mesele elli sany türkmen tutulyk elýär. Tut elli sany adam tutulgy on täne özüň böle ynja ýaman ýerde tutulanlar galjak weli galan sekiz sanysy o gün depordyny ýazyp gidýä bizeňňem aýalam gyzlarymyzy arnawut köýdüp gorkudyp gitjek diýip ýazdyrýalar işte tuzlada sizleri döwýalar kötüda öti tuzlada dagy güwenlikler üstüne bize gygyrýa tup ýanymyza bile gelip bilenok erkek güwenlikler içerde çilim çekip otyrýadylar
diňe aýallar gelýä aýal güwenlikler gelýä tu ýanymyza. Ýa şo zatlara, şonýaly zatlara göz alyp, aman köp ýaş gyzlarymyz e bäş ýyldan soňra geleris deport diýsegem häli başymyz ýaş diýip deport ýazyp gidenler bar. Amma özbekler üç aý soňra biz Türkiýä gelip bilýäris diýip derrew deportyny ýazyp gidip otyrlar. Özbek galanok.
Hä, 3 aýdan soňra gelýär, tek gidýär. Hä, olar şu aeroportdan düşen güne Türkiýä gelmese-de Moskwa zada gidip bilýämişler. Başga ýurda üçünji ülkeye çykyp bilýämişler. Haw.
Şu zatlaryň hemmesiniň düýbünde şo hakyňy talap etmeseň. Hä-hä, ýa meniň aýdan gepim şol, ýa men prezidenti ýamanlamaň, ýurdy ýam. Meň aýdan gepim sadejä diýdim ki, şo ýerde iki-üç aýlap ýatanymyzdan prezidentimiz bäş ýyllyk Deporty galdyrsa, wizany galdyrsa, munça wziýatka bolmasa, häzir iki aýymyza ýat öýümizde çagalaryň ýanynda geçirip ýa sen diýe Watany ýamanlaýan bilen gepleşmäň diýip goýberýärler, aý üç-dört sany heleý bar o ýerde, munuň bilen nämesine gepleşýäňiz diýe, bul Watan dönügi diýe maňa. Men olar üçin aýdyp otyryn. Şuň ýaly heleýler-de, ine şuň ýaly haramzada-da ine şu günki hem o bir ýarym müň dollar aldyrdy diýeni, Hä şo haramzada aýtdym men eý şoň suratyny kimligini ber men efirde aýdaýyn belki seň puluňy alyp bolmagam mümkin hem şy kimligi şo şirkedi masgara ederis ondan soň indiki gezek türkmenleň puluny almana gorkar çekiner diýsem ýok men gorkýan men çagalam türkiýede okuw okaýa masgara bolarys diýýä Ha maskara bolsaň bir ýarym müň dollar berip goýberdim. Ondan öň 3-4 sany, 3-4 sany adam, 3-4 sany türkmen hersi 2000 dollar, 3000 dollardan beripdir şu şirkete. Indi şu adam birini aldap berendir o şirket. Ya Tuzlada bar, men eňbaşyz bar, men ýüzümden iki gezek eňbaş bardy, çemedanla, Kutahyda. Eňňe tuzlady indi birinji ýakalanyp barýasyňa käbirsiniň hiç kimsesi ýok käbir türkmenem eňňeşini berdim iýjegini berdim kut aýny odada galdyk aýny iýjeklerini berdim pul berdim el elimde meniň sekiz müň TL pulum bardy o gün güllügimiň haftalygymy alypdym men ama kutahýa baransoň şolar maňa duşman bolda öz iýdirip içirdiklerim eňňeş berdiklerim maňa duşman bolda diňe gije ýatman oturýalar ýa meň dişime ýatalym diýdiň üstünde uruş çykaryp gitdiler meň bilen. Açyk ýatalam üç-dörde çese, gündizem ýatýaňyz-da, üç-dörde çenli ýataňyz. Bir ýatalyň diýen odada, bir odada galyp otyrs, ýatalyň diýeniň üstünde uruş çykardylar.
Be. Puluny alan däldir, alan bolsa bererdi şirketiň. Puluny alan. Meselem, puluňy alsa, bermese, näme etjek sen? Näme, sudlaşjakmy? Özüň Hiç zadam edip bilmeýäň. Hiç zadam edip bilmeýäň. Sen bärde şo hiç zat edip bilmejegiňi bilibem şolar seň puluňy alýarda şirketler. Ýa Tuzlada Tuzlada mesela çagalar zatlara garanok, egnaş berilenok çaga bilen. Müşt ýaly gumdakdaky çagalar bilen baran türkmenlerimiz bar. Üç sany çagasy bilen baran türkmenlerimiz bar. Meger üç çagasy bar elinde. Olara gitdiler soň depo. Ýa-da Ama Kütahýada Hä, şo gün çaga geldimi, egnine hemme zadyny berýär, aýakgabyna çeleli, pagla mamasyna çeleli berýär çagalaryň, süýdüne çeleli. Amma Tuzlada ony edenoklar, sadejä elma, üzüm, elma, süýt zat berýär ekenler. Amma Kutahyýada çagany iň pagly mamasyna çeleli berip otyr. Bir özbek ýatyr o ýerde, iki sany çagasy bilen. Hemme zadyny berip otyrlar. Egin-goş, täp-täze egin-goş getirip berdi çagalary, iki korobka. Iki çagasyna-da. Negriň, negrleriň çagalary bar, olar dagy täp-täze, täp-täze zat geýip otyrlar.
Ýo, olam maňa adyny berdi, ýöne sen adyny bereniň bilen özüňem durmaly-da, dokazatorstwa hökmünde, subutnama hökmünde, ine meň pulumy aldy diýip sen durmaly-da. Ýa-da gürlärin onuň adyny, suratyny görkezerin. Ondan soň olam meni suda berse, sen meň arkamda durmaly-da, ine meň Pulumy aldy şy haramzada berenok pulumy diýip sen meň Indi sen öz hakyňy talap etseň şo ýerde onda biz ýeňip bilýäs şony ýöne o bigaýratlasaň bolanok. Bigaýratlasaň Ýa şu ýerde bar men türkmenleň tarany çarwatyn şo maşenniklere karşy Selbi diýdi Mähri diýdi şolaň ýüzi karşy sizler ýaly maşennikleriň ýüzünden diýdim näçe türkmenimiz madur galdy diýdim öte meni ýaman etdiler ony bagryna basdylar men türkmenleň taranyny çaldym ýa. Sile otrmizin ýapdyrjam diýip munça türkmenleriň ýakalanmasa. Şo meý gaýdaňda ýetmiş sany türkmen bardy, ýetmiş sany türkmen. Şondan soň şu şampun içen birisi iki sany oglanlar bil bilekligini kesenmiş o türkmenmi kesdi baş her ýurtdan bar o ýerde. Ondan soň çykarmasyny goýanmyşyn. Şo ýerde maşennikleri hiç kim gep geplänok.
Hä. Aý, şon ýaly-da, şo gorkýar-da biziň millet bar. Ine şol, şol şirkedem häzir masgara etseň, indi türkmeniň puluny almaýar şol. Gaýdyp türkmeniň puluny almaýar welin, ýöne şony masgara edýär welin, ana indi şu adam birini talap berendir.

Sawol. E, birazdan Alşer diýdi men, e, ýagny siz nämede oturdym. Efir açyjak diýdi. Geljek gaýrat ediň, eger al başlasaňyz men de gireýin aýtjaklarym bar size. Bolýa? Boldy boldy.
Bolýa. Mena Ee, goşacak Ali Abdulla aýryljak indi. Tamamen tobat. Gerçekten Oy, öyle bir tabii, doýurdular oýa. ki ben türkmenlerimiz. Hudaý bar eger ar. Aha. Oturup näçe gezek metjitlere girip aglan günlerim oldy. Gözlerim kör oldy ya. Hiç kim bir-birine goltgy berenoklar, destek berenoklar. Men-ä diň arzuw etdim şo, Hudaýjam, Allajam, şu oglum armiýadan gelinçe çyksam bolýa, Hudaýjam, Allajam diýsem, oglum erte onda, onda gaýtdym, on birinde gaýtdym, on njyndam oglum geldi armiýadan. Hudaýa bir şu halkyň, şo ýerde halkda meniň göwnümde ýamanlyk bolmadygyny Hudaý görüp otyr-a. Men ýaman gep aýdamok-a, sizleriň ýatyşyňyzy aýtdym şu taýda gynalyp. Nirde onuň watan haýylligi? Men diýdim birinji prezident bilen diýdim prezidentligsa prezident bilen diýdim watan bir aýyryň diýdim ýa.
Hany şular diýdim bir ýyl wiza bersin ha meýli wizany hem öz bahasyna wiza bir ýyllyk halkym al bir ýyllyk wizaňy al gel ýene-de gel özüne gitse bizegiň girdejimize onuň yhtiýajy ýok diýdim. Samolýot günde uçup dursa O wiza name edip dursa, o Türkmenistana girde jidäm öte diýdim. Halky çykaranok, girenigi çykanok, çykanyny Halk gidenok o, gidenok halk, gidenok. Şo ýerde alty aýlap ýatmana kaýyl ama gidenok halk. Sen şony düşün, düýn Maksada şo diýip ýazsam, Şo diýip ýazanym üçin meni Ärim meni ünänakda tutup, pyçaklap gaýdanmyşyn, men bu aýaly oňat tanaýyn diýip, men seň gyzyň suratyny çykarjak diýip, şoneýin gepler aýdypdy düýn efirde maňa. Haramzada diýdim, seňkän diýdim, nirden bolmadyk çagam ýok meniň diýdim. Başgasynyň çagasyna gyzym diýip aýlanyp ýöreme senem diýdim meni. Dogry.
Öz ýalanlaryň bilen halky ynandyrjak bolma diýdim. Näme ýaly?
Eý, oň bilen deň bolmarsyň we o haramzada gal. Gerçekden haramzada ýa? Men öňje, öňje diýedim, eý, Maksat ha özüniň pikiridir diýse, maňa uýduryp oturan ýalanyna gül, gülesim geldi. Efire girip bir güleýinem-ä diýdim, almady meni. O nirinden uýdurýaň onça gepi? Hum. Men ärini pyçaklajam-da, meni Türkmenistan goýberjek, ärini pyçaklady, at Türkiýe gitdi, rahat-rahat diýip. Ýogy, Abdylla gerçekden wallahi waz geçýä, ýemin ederim waz geçýä, özleri tä kyrly, menä aýtdym-a, size ölüp üstüňizden böyle topur dökselerim acymyjam indi diýdimi. Sähet Mähram tutukly tutukly. Öten agşam gördüňmi nemäni Nuryň kanalynda öten agşam bir gelneje eý. He gördüm hemmesini görüp otyryn aglap oturanlaryny. Eý ýaman nalady ol baý ba. Kän o onýana kän o. Derdini şu Selbi bar ya meniň ýanymda men diýde indi köpçüligiň içine çykanym üçin diýde men diýde söýgüli prezident o özem geplap otyr. Dogry aýdýaň gelneje ertir üç gün soňra meni sat otyra. Şöý diýip aýtdy diýip meň agzymdan gep alyp. Özi bile ýamanlap prezidenti. Ölümi soň? Çatyk Şyhyýew maksatlar bilen masgara bolda uruşyp o. Hawa.
Ýok. Hormatly watandaşlar, şu biz bir-birimiziň arkasynda bir-birimizi goldamany öwrenmesek hiç wagt biz bara başgaça tema ýokmy daşap bilmeris biz hiç wagt başgaça tema şu türkmenleriň bolşydam bolup oturşy şu tema şu biziň türkmenlerimiz bir-biriniň arkasyna aýdyp otyrna nida faslar araplar Şu Tuzlada dagy bar-a, oçusyz girki diýip hiç kim sesini çykaryp bilenok, güwendikler bile sesini çykaryp bilenok. Nahara oçusyz girki diýerler. Näme, aman türkmenlerimiz Sen meni şo fars bilen urşaýyn, farslar meniň üstüme geler, türkmenler onuň üstüne at diýe meni meselä. Al, iý diýe, öldür diýe, işimiz derdimiz ýok diýe.

Ýurduň daşyndadam şol ýaly. Ýurduň daşyndadam biziň gulagymyza münüp baryp, pulumyzy alyp gidip ýörler. Kimligiňi oňaryp berjek diýip, onyňy oňaryp berjek, munyňy oňaryp berjek diýip bara. Bu Berlin kima derdimiz diýip Tuzlada türkmenler nähili ýaşaýanlar. Şola derdimiz, türkmenler tutulyp ýatyra, türkmenler üçin savaş görkezip otyra şu Abdulla daga. GGM-de şol Mutdursoltan ýatypdyr, Dursoltan äçi gyza GGM-de Tutulyp ýaty türkmenlerimiz gynalyp oty diýip bu ýola çykdylara çykanda.
Ýa maňa gyzykly Tuzla diýýä. Ýok Tuzladam hemme ýerem umuman biziň kösençlik görýän biz şu kösençliklerden netije çykarmalyda. Eger hmm. netije çykarmasak men başymdan geçenini aýtsam men başym başymdan geçenler türkmenlerinden gören ýamanlygy aýtsam gelip bu aýtsa o aýtsa Men men ynanamokdy, Abdulla, bu halkyň aýaga galyp hakyny araýjana men ynanamok. Men gözüm bilen görkeldim türkmenlerimiň ýagdaýyny. O ýerde aglap eňräp otyrlar, ama hiç haýsy prezidende bir keleme söz aýtmaýanlar bar, korkup. Şo ýerde da isteýenemi diňleýä seniň gepiňi, isteýenemi ýetişdirjek seniň prezidentiňe.
Ýok, indi Öz sen gepleseň türkiýe äre barjak diýip otyrlar çykansoň. Türkmenistana gitjek diýenoklar, ama Türkmenistanymy dile getirme diýýärler. Şo zatlary çözjek bolsaň, biz e, şo zatlara akyl ýetirmeli. Şo zatlary e, bilelikde çöz çözüp biljegimize akyl ýetirmeli. Problema agzy bir bolany görmeli. Şu ýerde köpçülik bolup ýatdyk. Köpçülik bolup 300-läp, 600-läp türk Tuzlada türkmen bardy. Amma hiç bir, amma çatalçada aýaga galypdyr türkmenler. Denmiş ki, çatalçadaky powur aýdanmyş ki, it ýaly iýjeksiňiz nahar demiş bir gyza. O gyzam bolsa bizleri it däl diýip ýalka nahary powuryň üstüne dökerler. Bütin üç ýüz sany türkmen aýaga galan. Soň žandarmalar ünýanakly gelenmişin. Ana şu Tuzla Çataljada agzybir bolduk diýýä. Üç günläp ýemege çykmadyk diýýä.
Berekella.
Şondan soň ýakjakdyk diýýä elimize zažigalka bolany. Häzir Çatalja kapanmyş zaten.

Kanun galar ýaly iki müň ýigrimi ikiden soňra de bak gelenleriň köpüsi ýakalanlaň köpüsi içimem köýýä presendimin puluny berip bilemok häli häli bir ýyl boldy gelenime alty aý boldy kaçak galdym oturum izin berenok ýasal galmaýa izin bermedi türkler sebäbi biziň türkmenistan prezidenti diýen meniň halkymy iýiber diýen Käbirleri diýdi kyrk bäş ýaş üstüni çykarjakmyş diýip bar umyt bilen bekleýäň. Käbirsi diýdi kyrk ýaşdan aşagyny iber diýenmiş men Türkmenistanda çaga dogsun diýenmişin. Meniň halkym az diýip aýdýamiş Türkmenistan. Her hil gep çykdylar. Berlin sen pikir edýänsiň rezki aýaga galmaly. Ýok. Biz ilki bir birinji ädimleri etmeli. Birinji ädim edeňden soň onsoň bir ädim edeňden soň aýakda berk durarsyň. Ýöne hiç hili ädim etmän rezki aýaga galyp on bäş ýigrimi sanak bolup baranyň peýdasy ýoga. Ýagny şo ýerde bar-a Tuzlada öz konsulstwamyz gelip halkyndan habar aljagyna türkler awtobus tutýa soň alyp gidýa pasportsyzlary gitmeý näme üçin gideňizok diýip aýdýamyşlar o ýerde gitjekkä diýar gaýdym konsulstwa bir gezek gelip habar alanok halkyndan öte her üçünji gün Tuzladan awtobus tutulýar, konsulstwa äkidilýär türkmenlere.
Iyi agşamlar Olyajan, Abdylla agşamlar gowmysyňyzlar doganjyklarym Maýda Maýa Maýa ýazyp durda çykman işlesinler diýip Maýa bäri gara üç ýarym ýyldan bäri agzam her wagt ýön ynan samyrdap geplenip aýlanyp ýörenka wagt diňle doganjygym. Şu taýa gelip ýaman komentariýa ýazýanlar bara aşakdan hemmäňiziňem kimligiňiz çalyşmaňyz bar kimlik sizlere hiç haýsyňyz düşüneňzok ikinjidenem sizler bäri garaň halkymyz türkmen halkymyz ana abraýlymyşyňyza hemmäňiz bäri garaň indi menem türkmen arassa ärsary gelni menem Serediň men diňlän gowja şu taýda oýla oňluga jowranyp oturanok men girenden bäri diňläp otyryn aşakdan häli häli ony ýazyp otyrsyňyz häli muny ýazyp otyrsyňyz hemmäňiziňem şol agzyňyza gelenini ýazyp oturanlar kimligiňiz bar çalyşmaňyz bar arkaýyn bolup pyşyrdap otyrsyňyz üç ýarym ýyl hiç ýere çykmasyz ýedi ýigrimi dört işläp oturan aýal men indi birhili özüm geplenýän boldum Hä ynanyň hä ynanmaň. Hem agzamyr bile gidişmeli. Hem hem ol bulaň hemme işini etmeli. Hem öýden bir gezegem çykamyzok. Sizler nireniň gepini gurup aşakdan çykman işläň diýip ýazyp otyrsyňyz. Çyksyn aýal gyzlarymyz. Çyksyn erkeklerimiz. Aýlanyp bir azajyk howa görsünler. Sizleriň bul agzybir dälligiňiz bilen bar-a men sizlere bir zat aýdaýyn. Asylam türkmenler hiç haçan agzybir däl, bir çukura tüýkürmeýän hiç aýsyňyzam. Hemmäňizem ýurduň içini bile bile göre göre otyrsyňyz. Şu taýa gelip gepdiňläp otyrýaňyz. Biriňiz gelip hakykatdyr Abdylla diýeňizok. Çünki aşakdan dogry aýdyp otyrsyňam diýip ýaza ýazýan adamlar ýok. Hiç haýsyňyzam bir çukura ilki bilen-ä tüýkürmeňiz. Soňam agzybirlik bolmadyk ýurtda nämä Abdylla sizler alada edip ýörsüňiz? Birem bilmeýär şul adamlaryň birem ýagşylygyňy. Türkmenleriň ene maňlaýyndan bar-a gaýnak suw dökseň bular oňat görýä. Iki ýumruk ýemleseň gowy görýä bular. Biziň ene oň ýaly halkymyz. Şonuň üçinem Başda oturanlarymyz balyk başyndan porsar. Men aýdyp otyryn, dola şolaryň pullaryny alyp kel alyp halky dolandyryp bu duruma düşürerenlere bagryna basýalar, men wiza bolmasaýdy diýenim üçin meni watan haýyny etdiler. Hawa. Berat aga, şu Türkmenistany şulara düz edip ber, ine şu neme bu guş kellelere şu Türkmenistany düz edip ber, şondam Türkmenistanyň gadyryny bilmez şular. Bilmeýär, bilmeýär şular.
Çünki, bäri garaň, bir zat aýtjak, birmahallar, indi bizler uly, kyrk bäş, kyrk ýedi ýaşlaryndaky aýallar bizler. Öňler birmahallar içimizde ors bardy, dogrumy? Häý, oçura dur öýtüler-a! Hany durmanam bir gör-dä sen! Magazyna baranyňyzda unutdyňyzmy? A? Haýyr, ýaşlar bilenokdyr. Orslar aramyzdan çykdy weli, orslar, ruslar aramyzdan çykdy weli, türkmenler häzir baryp göräý magazynyň gapysyna. O, bir-birini iýip otyrlar-ow!

Hemme zat agzybirlikdedir. Hemme zat agzybirlikde. Sizler bara pasyr pasyr Türkmen aga pasyr pasyr öwündi ony ýüz däl bäş ýüz etse oňarar. Ýöne hakykady gepledi bul türkmenlere men aýtmaýyn. Men utanýan käbir käbir türkmenlerimize da utanýan käbir ýaýyny aşakda diňläp oturýan men utanýan. Özüm utanýan aýal gyzlar erkekler. Ynanyň Aýdyşyp oturan gepleriňizi sizlere şo gepler gerek däl sizler o çagalaryňyz üçin neme ediň göreşiň agzybir bolalyň diýiň geliň hemmämiz diýiň. Barjak mafýa barjak barjak men Türkmenistana näme üçin barmaýyn. Bah işte özleri agzy bilen gelip Türkmenistana bah näme bizden Türkmenistanda näme üçin biz Türkmenistanda öldürilmeli basylmaly Esat ýaly, Esat ýaly bizem prezidentimiz Esatmy bizler Esatmy öldürip. Söz diýseňiz-ä kakanyň söýle bizem prezident Esat dä diýersiňiz. Amma bizleri aýny o teklip bilen gelýärsiňiz. Ýok şu gan Aýnen hakymyz hakymyz aldyryp diýsek indi günä iş etdikmi şu taýda a? A? Günä iş etdikmi şu taýda? Häzir seniň prezidentiň Esatmy diýseňiz, ýöne Esat hakynda aýdyşma diýýär Maksada. Esadmy diýseňiz prezidentiň gel Esadmy ama Esadyň näme sen alyp barýaňyz bizleri gorkuzýaňyz be sen Türkmenistana barjak dämi sen Türkmenistanda öýtjek dämi näme men men näme üçin izine çykmaýyn näme üçin bu bu gelin izine çykmasyn näme üçin bizden özgürliklerimizi elimizde dogan gazy satmak üçin Taýyp bilen görüşen prezidentimiz näme üçin halk üçin görüşenok gelipdi görüşme ýapanok meň halkyma iş ber kimlik ber mana meselä käbir ýurtlar meniň halkym mana Hastaneye gitse pulun men töleýin diyip hastaneler köp ýerde mugut bizeňkiler gelip on müň ýigrimi müň hastanede karzar bolup çykyp oturan türkmenlerimiz bar ýada hastanede ölküde oturan türkmenlerimiz bar türkde näme üçin eýe çykylanok.
Agzybir däla agzybir däl agzybir däl aňyrsy agzybir däl näme pulum ýidirdim diýsem mafiýa seň gülesiň geldimi güneş seniň gülesiň geldimi pulumyzy ýidirdik diýsem Näme üçin şony bizler iýdirdik, bile bile iýdirmedik, çagalarymyzy görüp geleli diýdik. Alla aşkyna şu taýda iki aý oturyp gaçak galyp, ýurduňa geç gör bäş ýyl deport saňa. Waý diňe asuda, asuda ýurduň agasy gidiň asuda şol asmandan silere pulam ýagar, zadam ýagar gidiň asuda ýurduňyza näme üçin otysyňyz alty aýlap bir ýyllap göç edarasynda geri gönderme merkezinde ýatysyňyz gitseňizä.
Heh. Hakykatdanam pulum al. Arkadaşlar.
Üzüne bak öz öz bizim bizim özgürliklerimiz elimizde. Bize hakymyz yokmy çykyp ça biri garyndaşymyz bilen bir joramyz bilen oturup turmana. Ma ma mafya bäri seret sen Türkmenistanda bolsaň akylym halkyň pulun iyip oturan heleýsiň erkeksiň yada heleýliňem bilemok erkegiňem. Yada haram ha börsine haram ýitip oturanlaryň Börsüne haram lukma geç oturanlar gelip bekleýär. Hakyky hakyky ejeden hakyky atadan olanlar wyždany bolanlar gelip bärä gelip bara bu zady aýtmaz. Haram iýip haramdan bolanlar gelip bärden nirde gutaran ganjyklarymyz tarançaly işini bitirmek üçin ýada gelip kargoçysa ýada gelip Şirkete ha şu hökümede ýalakalyk edip işini bitirip haram pul gazanjaklar gelip hökümediň taragyny çalýar. Normal halk halkyň taragyny çalanok. Allajana şükür mafiýa Allajana şükür geldik Türkmenistanda işläbem gördük jorra baly bilemizokdyk şu taýa gelip jaý saldyk. Bamy mine döýsün hemme kim. Hakymyzy iýdiler, pulumyzy aldylar aldap. Hä bizler şirket döwdük,
prokuratura çelip
Boldumy? Etdilermi? Etmediler. Ine hakymyzy, hakymyzy sorasagam ine. Ine hakymyzy sorasak Türkmenistandan. Nirde hakymyzy alyp berdiler? Ä, Ilknur dollarlar gelneje. pulumyzy Wideo. aldylar. Ilknur gelneje, şu wideony gördüňizmi öten agşamky? Ýok adam ýok diýdi. Men şolar ýaly barçalyk etibarly Hawa, men, salma. men her gün bilýän, her, şul, Abdylla, Abdylla, doganjygym, şu edil meniň diňleýşim ýaly bütin halkymyz sizleri diňleýär. Ýöne özleriçe ýokarda diňläp oturan bolup, özleriçe jogap bermedik bolup, Etmäň adamlar. Ýüregimiz ýanyp durow ene bizler ene. Dört bäş sany çagany goýup gaýdan ene bizler.
Salowmaleýkim. Halk pul zat istemir ki. Bäş ýyllyk deportyny aýyr diýe. Halk halk iş güýç ber diýe. Näme üçin biz dowal gazda biz dörünjiyiz amerika beşinje amerika nähili ýaşaýa biz nähili ýaşaýas. Biz dördünji orun nähili ýaşaýas Amerika bäşinji orun nähili ýaşaýa ýa şondan kelläňiz işlesin ýa doga gal seniň hakyň Hytaý seniň doga gal satyn al ýe
doga gal seniň Hytaý seniň doga gazyňy satyn al ýe yzyna zajgalka edip saňa satýa.
Doganlar şu wagt bara soň geldimde näme gürrüň edip oturyňyz düşünmedimda. Düşünmeseň
Düşünmeseň diňle söýli galdyk saýdyň hemme zady diňleýäň diňleýäň hemmämizem hakymyzy ha hakymyzy isläp zat etdik hakykatdanam pulumyz iş bersin diýäs ýedi ýüz adama çenli ýedi ýüz adamyň puluny alyp türkmenistana gidip millioner bäş komnatly aşgabadyň neme jaýlaryndan alyp ine şamyrat bilen aýgülkse Göt men göt degmedik me maşyn alanda hiç zat etme da hiç zat etmedi organlarymyz. Ýani sen edenok. Jaň edip başladylar. Ýokardan. Ýapmaň ýa.
Diňläň, häzir bar, häzir biz bärde bolanymyz üçin aňyrdakylary biz diňlänok. Aňyrýa baryp şikaýat etseňiz, ady familiýasy pasport nomeri bilen Aňyry baryp bary bir aýal doganym bara, Çärjewiň prkuratusine gelip men uksus içilip ölçek alty müň dollaryny Çärjewiň özünde suç üsti ýakaladylar, suç üste. Men aýal doganymyň puluny aldap mana Maraber oglunyň profilini sa alyp aýal doganym oglunyň adyndan ýazyp saýatdan çykyp aldyla bäş ýüz şödip aldap alty müň dollaryny parasyny aldyla. Özem awrular bilen bile baryp suç üsti ýakaladylaram hiç zat etmediler delo bile açmamyşlar ahyr özüm öldürjek diýip awrularyn içine prokuratura baryp çaýjy şo diýen soň delo açyldy hälä alyp bilenok prezidente ýazsa prezidentden bile habar gelenok ol türkmenistanda hiç ýerde görnenok. Goýa, seň prezidentiňe giden ogul, ýokardaky oňarda oturanlardy ýa tas biri bardyr, o çeki bolýa ýa tibbiň ýa. Gitmesine gerek ýok bak aç prezidente gitmesin aç internete diňle tiktoga näme üçin bu taýyp hemme zatdan haberi bar internet polny açyk du diňle madem saňa haber gelenok Prezident açsyn internet internet çekenok men çagam üç günden bäri armiýadan geldi men dogry düzgün gepleşip bilemok internet çekenok doňup ýaty interneti açsyn halk derdini bana bak aýda oty eşitsin bulaň prezidente başgeniň prezidente şu gün ýollar açyk samolýotlar açyk habat her kim gidibersin diýse oňa halk oňa görä seniň prezidentiň çyksynda aýtsyn men wizany wizýatkany ýatyran günüm gelsin hany haýsy jürýet edip bilýo Men wizýatka almana meniň prezidentim ýokar çykypda haberlerde aýtsa alma wizýatka diýse hiç haýsy hiç haýsy jüret edemez dime ama bizem prezidentiň sesi çykanok bizem prezidentimiz interneti gören görýändir diýemiň görme görýä ama görmemezlikden gelýä. Abdylla Näçe başgalar iti ütense bu bularyň prezidentiniň haberi bolýa internete çykýa iti urup öldürseler taýypyň haberi bolýa internete çykarýa internetden görýä taýyp Näme üçin bizem prezident görmi? Hoo ola dogry. He?
Şu ýerde iki sany pişigi öldür, seni ertir hemmesi linç edýär Türkiýede. Amma biziň prezidentimiz näme üçin Türkmenistanda adamlar pyçaklanyp ölüp otyr. Adamlar o näme üçin duýmaýar ýa-da şu wizada. Salam doganjygym men çykdym çykaýmasam başladylar küs Meniň prezidentim näme üçin? Hä toýlaka. Agla otyr mana tiktokda. Plan Gitmeden Adyň gidere familiýasy näme boldy?
habarlaşallar. Ýa na barlaşýas do. Boldy.
Boldy. Ama prezidentiň prezidenti ýetenok diýip bak dogryny aýtsaň ha dogry aýdýan çykyp gidýärler bar sögüşmände. İşte jüret edip bilenoklar ondan aňyrsyny aýtmana. Seniň bulaň prezidentde it ölse habary bar, pişik ölse habary bar da biziň adam ölse bu ýerde näçe adamlarymyz GGM-de gitjekkä diýip ýatyp oturanyň habary ýokmy? Bilýä, hemme zadam bilýä. Özem aýtdy, özi aýtdy, iki barmak dili bilen. Ana, talyplara pul geçirmek problemasy, ondan soň o halkyň ana nemeleri tölenenok, faturalary, ol gaz fatura, tok fatura, şo zatlar tölenok, näme üçin tölenok, siz näme üçin talap edeňzok, siz näme üçin alaňzok, gerek bolsa basyň, Diýip, prezident özi gürledi. Gurbanguly gürledi. Biz diýdi, halkdan nalogy hökman almaly, salgytlary hökman toplamaly, gazyň, toguň puluny hökman toplamaly diýip, prezident. Gaz hiç nalogy. Ondan türk türkdäki ýaly edip gaz ber, puluny al. Men üýmegi barä puly men bärä gelensoň puly ýetişmändir, plas plasmas turbadan gaz geçiren gyzym işlänok gaz doňup ýaty häzir doňakçyla işlänok üýň üýde iki sany peçka ýakyp otyrlar kuhnýada dün dagşam da swet öçen peçkalaram öçen da gazam öçen men puluňy al dogry düzgün gaz ber puluňy al dogry düzgün tok ber.
Gazam beren hoklar tohum. Ýa özüne özüm näçe million berip men üýe gaz geçirdim. Nirde onuň mugut gazy? Mugut gazda işlänok doňakçylyk bolsa. Näme üçin Türkiýede nirde doňakçylyk bolupty her gün gar ýagty näme üçin gazlar öçenok?
Ine şu wagtda obada e, internete girýänkalar diýsem girenoklar. Neme? Öýdäkiler internete girenok haçandan bäri. E, tok ýokda. Obada tok ýok. Ha, dün men öýde, men oglum armiýadan gelip, meňki çölüň içinde halk halk üşäp turup-turup gitdi deri. Öýüň içi buz ýaly bolmasa palatafle hemme zat geçirilen, gaz ýok. Men näme eden onuň gazyny işletdim, mut gazyny näme eden men sowuklarda ulanyp bilmejek bolsam ony. Men naharymy odun bilenem ederin, öňküler ölmepdir, odun bilenem edýärdim men.
Hä. Eý Allah. Gaz diýseň gaz ýok, tok diýseň. Ýok gelýärler.
Aý, biz ýa ha prezidentiň habary ýok. Bu zat aşakylar edýär. Aşakylara sen izin bermeseň, sen çagaňa terbiýe berip bilmeseň, men günäkär çagam ogurlyk etse.
Ýok. Aý ol prezident hemme zada ýetişip bilmez-ä ol. Hemme zady baş neme edip bilmez ol. Bilýän däldir ol şoň üçin zat diýme. Ine meselem Erdoganam hemme zady bilenok şoň üçin oň hiç kim ýakasyndan tutanok. Ýüz ýigrimi ýabanjysy bilen ýüz ýigrimi million, ýüz elli million halky Erdogan dolandyrjak. Alty million halkynyň ýarysyndanam köpüsi daşary ýurtda. Üç million halky oňat bilenok.
O biziňki diňe şol o demir ýuwdan ýalak bolup ekranyň öňünde oňa oturmany başarýar. Iň bolmanda men ýaly bol-ow. Iň bolmanda men ýaly bol-da halkyň derdini diňle. Watanhawarlaryny aç-da adamlar gelsin gürlesin. Telewideniýäni aç sen, adamlar gelip gürlesin. Men diýe, düýn aýdýara, men diýe häzir diýe bu ýerde kanun bar diýe, menä Maksat düýn gürrüňe diýe birisine, bu ýerde Türkmenistanymyzda kanun bar diýe, men diýe ýurt daşyna çykyp bilemok, eý, ýurtda Ýewropa gitjek bolup otyryn diýe, şonuň üçin kän diýe etrapym bilen gepleşjekdä, hem kim her kim diýe uruşjak bolup dur Türkmenistanda diýe, şonuň üçin uruşmajak bolup ýökeje özüm diýe indi goňşym bilenem işim ýok derdim ýok, men Ýewropa çykjak bolýan diýe. Öz agzy bilen derdini özi aýda otyr maskarabazlyga Türkmenistanda bolýan zatlary aýda otyr. Gara lista düşmäýin men Ewropa çyk otursaýdyň asuda menem ýazdym. Niýe gidýäň asuda halka otur. Sen zaten pul günde ýaýyn aç otyrsyň sen o ýaýynyň pulyny nirden alýaň? Minusa düşdüm diýip iki keleme geplemäkä meň çagalarym öçürýär.

Bilmeýän men şu ýerde näçe ýylda Suriýa düzelinmiş bolsa biziňkäm şonça ýylda düzener.
Onç ýylda indi olar öňden olarda internet zat barda olar şoň netijesinde aýaga galdylar aýaga galdylar onç ýyllabam söweşdiler Ýa şeýdibem zat etdi-de. Olaram Arap baharyndan täsirlendiler aslynda. Arap bahary diýip ana bar-a protest. Hemme ýurtlarda protest boldy. Hemme arap döwletlerinde. Ol iki müň on biriň haýsy aýynda? Iki müň on onda mü başlady-da Arap bahary. Ondan soň iki müň on birde ana şol Siriýada başlady. Arap bahary. Ana. Siriýaň halkam aýaga galdy. Mart aýynda aýaga galýa. Aprel aýyndadam, aprelde däl o iýunda şolara garşy Asad ýarag ulanmana başlaýada, atyp baslaýa halky. Onsoň halkam ýarag alyp başlaýa. Halkam Asada atmana başlaýada. Halkam ýara galyp. Şeýdi öň. Seni ýara, şeýdi ýara diýip dur, türkleriň diňe atyş ýalňyş ýalňyş pistolet diýip o diýip bu diýip. Hmm.
Garaz. Biz wara dyma dyma ine şu günleri boldy. Ha diýip diýip bir aýdy ýazan zadym dün maksatda. Onuň üçinmi türkmenleri geri gönderim merkezde 6 aýlap aglap, o ejeleriň göz ýaşy tutar bu ýalanlaryň üçin diýdim-de. Soň men bu oýajany tanyýan, plan plan diýmeli başlady. Aýtmaý hut. Näme diýseň diý-de, meniň bile ýalanym bir näme diýseň diý. Şo ýerde, şo ýerde bile ýalakalyk et. Sen, menen oňa ýazdym. Seniň diýdim, eger Türkmenistanda kanun bolsaýdy, maňa at oturan töhmediňi diýdim, men saňa ýedirirdim diýdim. Amma kanun bolmadygy üçin diýdim, men hiç zat edip bilemok saňa garşy häzir bu töhmetleriň üçin diýdim.
Hä.
Ýa on bäşine çeli çykar edi ýoty di o daba ýazýa ot şol elini kesme bolmasaýdy ol şampun içme bolmasaýdy çykar ýetylar diýip düýn meň düýnem a jaň etdilerde maňa kutahyýadan elime jaň etdiler oý böyle böyle durum siz täzelik ýokmy aw çykanokmy bizlerä sizlerden soň hiç kim çykaranok diýip aýallar jaň etdi maňa.

Ýa bolmasa bara mese biz sizler çykyş etmeseňiz aktiwistler niýe ýok niýe nämede diňläp otyrýalar düýn dagy düýn gelneje aglap otyranda alty ýüz ýedi ýüz adam bolup gitdi. Hawa.
Aý ço. Birisi şo aglap gürrüň berip otyranda bir sögüp ýazyp bilmedi birisi gelip türkmenistan gowy diýip ýazyp bilmedi aşakdan. Men hemmesini okap oturdym.
Ýatmaz. Eý, millet gara, şu wagta çenli dyma-dyma şu öz ýagdaýyny bilenok o bular, o öz ýagdaýynyň. Ýa, aýdyň, öz gitmesini bilenok. Otyrlar bir ýyllap, alty aýlap. Ama Türkmenistanym asuda, şoňa şükür edýän. Men şu ýerde otyryn, çagalarymy okuwa git-gel otyryn. Men aýtdym, näçe çaga ogurlanyp otyr, habaryň barmy diýdim.
Yo özüniň maskaradygyny bilenok biziň millet. Ya şu ýerde bütün gülüp otylar üstlerinden gülüp otylar. Yo.
Maskara dünýäde maskara milletler bolup durus. Özbekistan ýalak e, halkyň bir 35 million bolsa onda düşünseň hem bordy ýurt daşynda işleýänine. Ýöne uruş ýok, goh ýok. Biziň halkymyzyň ýarsy ýurt daşynda özem 6 millionjyk. Hiç döwletde şonýalak zat ýok. Meselem Afrika döwletlerinde de o ýigrimi otuz million halkly döwletleriň raýatlary şu ýere gelip işleýärler, Türkiýä gelip, Ýewropa gidip işleýärler. Halky kän olaryň. Döwlet halkyny ekläp bilenok, şonuň üçin. O biziňki ýaly masgara bolup ýören ýeri ýok-ow. Alty millionjyk adam şony saklabilenog-ow. Özlerem alty gylla çaýdan tüweleme tutdular. Prezident o näme samolýotlarda tylla çaýylan tüweletler etdirsin, özlerini tüweletler etdirsin, biz bolsa bärde tüwelet tämizläp ýaşasyn Arkadagymyz diýip geziberiň. Meniň aýtjak zadym ýok başga.
Ýaşasyn Arkadag hak edýäň. Bas ýene bas. Arkadag Serdarym seniň arkaňdaýyn ben.

Çykyş edeni barada birazajyk gepleşekdim Abdylla. Aýt aýt aýt.
Şo ýaýynda özüm ýokdum, soň ýuwaş ýuwaş tiktoklarda gördüm, ertesi soň ýutubda gördüm. Gaty gynanyp başdan aýak özümem deňne agladym şoň bilen. Ýurtda hiç hili adalat ýok. Gün güýçliňki gowurga dişliňki boldy. Ertir şo barada menem özbaşdak wideo çekip tiktoga ýaýratjak. Şoňa men destek boljak, şoň sesi boljak, şoňa gynanjymy bildirjek, şoň ýanyna durýanym durýanymy aýtjak. Aýdyň aýdyň. Şoň arkasynda bolýanymy sebäbi bu agyr günler meň başymdan geçdi. Meň edil özümem halk ýorumam ýazýa welin esasy bir Arkaňda dyrsyp bir her kim wideo çeksedi diyip arzuw etdim. Ýöne men şu arzuwyň ýanynda durjak, arkasynda boljak, şu ýurt üçin göreşmäne gitseler siziň yzyňyzdan galjak gel, hakymy talap etjek.
Men aýtjak geleý. Toý. Hudaý bar şonýan derejä getirdiler Abdylla.
He indi gowsy am bar daşa gowsy üçin edip otyr. Gowsy bar hudaý şükür gowsy bar oňada ýaman gowy aýallarymyzam bar. Gowy adamlar bar gowy adamlar başyma gelende edil bara bir akdan garany saýlanyşy ýalaky saýlap başardym kim gowy kim erbet agyr günüňde dost duşmanyň belli bolýar ekeni. Şoň üçin tanamasamam Arzuwyň arkasynda durjak men, sebäbi Arzuw hakly, ýüzde ýüz şo gelin hakly, naçarlygy hakly, be edilýän bikanunçylyklar hak nähak, adalatsyzlyk, ejizaganymlyk, ýurtda hiç çeleki par neme ýok. Arassa syýahat ýokda syýasat ýok eden etdilik kän. Hoow ol ýokardaky oturanlar şol hökümede gelmek üçin wezipäni satyn alýalaroo wezipäni satyn alan adamdan sen nämä garaşjak nämä garaşjak ol eýýam ol eýýam ogurlyk ol eýýam talaňçy ol eýýam bir haramzada ondan soň olardan adalat garaşmagam bir adalat garaşmagam ýalňyş.
Şol adamlarladan onsoň sen adalata nädip garaşaň? Ejize ganymlyk bolýa hem bir gapdalynada gorkaklyk bar men arzuw bilen türkmenistandan gepleşip otyramdyrlar häzir ýöne hökümet henizem gapym kakanok näme et etýäniň şumy et edeniň diýip biri gapymdan gelenok diýä. Ýok entek olar şu media çykany üçin soň aralýarlarda. Soň ara öňem öňki gezegem bir ýyldan soň aralypdyrlar ha bir iki ýyldan soň. Iki ýyldan soň öýüni elinden alypdyrlar. Ýok Abdylla
ondan däl ol. Häzir ine hä başga bir Türkmenistandan bir ady familiýasy bilen giren oglanlary ýa takip edenleri çagyran bolup Gorkuzyp otyrlar. Ýok, on ýalyn gorkuzýandyrlar. Haçanda sen o göni nemäni ursaň, moşny dursaň, berk dursaň aýakda, gel erkek bolsaň diýip berk dursaň aýakda, onda sen golaýyňy Abdylla, şu siziň efirleriňize gelip gepläýmeseň bar-a, kelle sagyrmaýanyň ýanyna, kelläm agyrýar diýseň, bar, başga ýerden dermanyňy gözle diýip bar-a, seni uçuryp goýberýärler. Şoň üçin bar-a, Tik tok daky gelin gyzlamyzada bara ýüzlenýänä gaýrat edip bara birek birimize gollow bolaýalyň şoň sesi bolalyň adalat isläliň ýurdumyzdan özüňizä bärik bäş manat gazanmana gelýäňiz hemme zada kaýyl bolup gelýäňiz
Hä, götüni süpürsem bolýa, ýöne men dollar gazanaýyn diýip gelýäňiz. Gelibem bärde olaň gürrüňini etýäňiz. Müň dollar berse, elbetde sizden iş talap eder. Dagdan daş goparan ýalak däl, ýa pagta ýyganyň ýalak däldir eliň-ýüzüňi ýyrtdyryp, şu taýda bir dört, iki jaý bir eýwany seýrip-süpürip şolaň naharyny etmek. Onsoň bärik gelip bara gaty üýtgeýäňiz siz, gatam görmän welin, Birek-biregimize goldaw bolalyň, adalat isläliň. Özüňiz kösenip ýörsüňiz. Kösençlik diňe çagadan aýraçylyk kösençligini çekýäňiz. Ýogsa bärde kösener ýalyk iş ýok. Dogry dämi Adylla? Ýöne. Ýo-ok, kösenme, kösenmejek bolup kösenip ýörler. Kösenmejek bolup kösenilýär. Sebäbi bara Türkmenistandan Allajan, Hudaýjan sag aman ýurt daşyna çykyp bilsem, hemme işlere döz gelernik, gelýäňdä bäri. Gidernik gelýän. Salam aleýkum.
Aleýkum esselam. Abdullaň otyndyr aýal doganlar salam hemmäňize. Jan saglaryň otyn iş güçler. Abdulla berekella men bir salamlaşyp gireýin diýdim aýbir. Malades alyp barýan efirleň üçin Minnetdar dost. Aýal doganlar sizlere-de minnetdar. Sizler bar ya şol käbir çepeklik kişilerdenem bir erkek durup bar ya mert durup şeýle çykyşlar edýäňizler derdiňizi aýtýaňyz gelip gelip efirlere. Şolardanam sizler erkek durýaňyz diýjek boldum. Şo çepekçiler bar ya ýurdumyz asuda asmanymyz parahat diýýä. Ol hiç adamyň garnyny doýurmajak zatlar o ol giden bir binalar borromboş binalar adamyň ol gözellik ýurdumyz asuda asmanymyz parahat ol garnyny doýurmaýar-a dogrumy? Sen gaty dogry aýtýaň. Her kim ara şu özüne jogap berip, özüne erk etmäni başarsa, hemmede adam bolýar. Menem bar, Ýok. kän ýerden gorkuzýarlar. Edil şu ýola çykamsoň-da, hatda telefonda gepleşmäni ýakyndan meni blok edenlerem gördüm. Ýöne her kim gezen ýerinde sag gezsin. E, meni Allajan özünden başga hiç kime mätäç etmesin. Hawa, Allajan özi gorasyn. Öz gorasyn ýöne men bu adalatsyzlyklary görýäne e, şo Yo, gara duran zada ak diýesim gelenokda. Berekella. Gowy görüp durup. Hmm. Şu bar ya, şey gitjek yer yok şu Türkmenler. Gitjek yer yok. Yok. Yaga göre girmeli. Şu düşüncesi bilen, şu Evet. tupoy, tupoy düşüncesi bilen köpçülüge koşulman gezen kör alaka yalak Türkmenler bara işe işe gelýär öýe gidýär işe gelýär öýe gidýär. Şol adamlar islese islemese şu zatlara goşulmaly bolýar. Ýok Abdylla.
Hiç ýyl gynanyp oturmaň. Men nara entek ýene şu taýda arkadan görüp oturanlaram-a da edil şu türkdäkilere dämi aýtýan-da gaýrat ediň ol eşekde ýüküm ýok ýykylsa habarym ýok maňa degmedik ýylan müň ýaşasyn diýmäňde özara şony şol aýalyň gynanjyny bir özara gepleşiň bolýn Halk köpçüligine ýetsin şol, ýetsin! Türkmenistanda adalat ýoklugy, ejizä ganymlygyň höküm sürýänligi. Hawa tersine adalat gözleýänler basyp durlar. Arz halyňy hiç kim aýdyp bilemok dagy ýerde hiç kile. Kim aýtjak arz halyňy diňleýän adam ýok hiç kile. Bir tarapdan sözüňe sözüňe boldum Abdylla bagyşlarsyň. Indi görýäň bakýaň seret ýekeje murt Bir bir tarapdan islänini edip dur-da, şäher atýa, islendik binalaryny gurýa. Şu binalaryň şol diwarlarynyň keşdelerine çenli, şo gapylaryndaky ruçkajyklary bar, şoňa çenli ol Gurbangulyň özi saýlap seçýä diýýä. Şonça zatlaryny garyşyp şäher açdy, gurdy, dogrymy? Indi borlam-boş şäher. Bir tarapy Türkmenistanyň bir böleginde adamlar işsiz kösenip ýatyr, dogrymy? Biri işsiz, biri pulsuz, biri çörek azar. Bir bir tarapda bolsa biri kellesine gelen zady edip täze şäher açyp dur, täze binalar Akylly guruldy. şähere Mary akylly Olam şäher diýýär. Bilýäňizmi akylly şä akylly owa sözüňi ummy bölýän. gorod Akylly şäher bolanda nähili bolýar? Akylly şäher bolanda hemme akylly zat kom a kompýuter bilen. Hemme zat kompýuterleşdirilen owa soňky derejede tehnologiýalar bilen üpjün edilen. Akmak Indi şu boýa ta akmak bezä boýny bolup otyr şu wagt. Owa.
Samsyk turar döwrany Akyl onuň haýrany Bäşe boldy döwür. Gorram goş binalar, bolnisalar, şkolalar, hiç kimin o ýerde ýok-da, adamlar işlejek Türkmenistanyň bir böleginde işsiz ýatyr. Ol iş ýerleri bolsa gorram boş dur. Biraz kelläňi işlet görseň, şo çepekçileriň şoňa akyl çatmaýarmykan-a? Şoňa şonam gollap durlar-da, aro. A, Oguz! Oguz. Oguz Geldijeň. Salowmaleýkim. Men meselä ge aleýkum geri gönderme merkezinde kurtka paýlaýada. Şu kurtkanyň üstünde uruş şu kurtkany almak üçin uruşýarlar ama hakyny başga ýerden talap edenoklar. Bir birini bilen boguşýarlar a öz türkmenlerini şu kurtka üçin. Men haýran da gelnije bilýäňmi seret daşary ýurda çykyp kösenip ýören türkmenler şolaram gelip şony gollaýada men haýran da şolara hiç hili. Sen näme edip otyrlar sen watan haýynsyň diýýä maňa. Degemedi, otyrar alyp haýdyr bäri. Şol Şu derejede. Öten agşamky gelnejäniň Arzuw öten agşam aglap aglap aýtdy. Şol Hawa. Aşgabatda ýaşaýar jaý alyp bilenok. O bu haramzada itden bolan Gurbanguly. O Arkadagşäher bolup ýör. Gyz kyn çagasy. Bera sen halka o Aşgabatda bolup jaý alyp bilmän ýör. Bera bor boş jaýlar du. Boş jaýlar dur doganak. Onam diýýä dost Abdylla eşitýäňmi Arzuw arkadagy şägerinden jaýlary nämelere berýämiş öz gökdepelileri bar öz zýomlary şolara berýä diýýä kän dokument zat olary düzetmegem gerek däl diýýä sprawka mysprawka tam wizýatka mizýatka gerek däl primoý berip dur diýýäýdi Berýändir ony berýändir bolýa berýä şo şol adamlaryň hersine bir etajdan bereňdedem ýetýä how şo jaýlar how Aşgabat bosga o. Aşgabat boş şäher. Adam ýok o şäherde. Şolaň hersine bir sany bina berseň hem şo ýer ýeter ýaly şo gyz. Şaýy. Ýow.
Kim bilen gürleşseň gürleş a hemmesi aýdýar a hemmesi a karoç näme diýýärler wyžywaýyp diýýärler a. Wyžywaniýa gitýär diýen prosto.
Ýok men ýeňiş gazanjaklygymy-da ýüzde ýüz görýän şony. Nesip bolsa birazrak giç bolar bolýan ýöne bolar. Inşallah inşallah. Kem wagtdan giç aýaga galsak ýitirýäris diýmek ýaly. Ömür gitdi ömür ine saç gitdi. Agzy biri bolmaly. Adyňy üsär ýazypsyň doganjygym menden ulumysyň kiçimiň. Agzy birinji biziň halkymyz agzy biri bolmaly. Agzy bak Türkiýede on beş teýmuzda nähili agzy biri boldy halk bu ýerde darbe bolanda. Şondan soň bütin dünýä gorkýar türklerden. Ama biz agzy bir halkdan sadeje prezident däl dünýä gorkar dünýä. Biziň halkymyz agzy bir däl. Hawa. Ol-a dogry aýtýaň. Ýöne şolaňam gursagyna bar-a azajygam bolsa wyždan guýsun. Azajyk merhem edinsin bar-a. Bilemok bu çepekçileň ýüregi nämedenkä. Şu halkyň agysyna gynanyp bilmeýänleň ýüregi nämedenkä bilesim gelýä-de. Näme ýürek göterýärkäler. O gelin şu aýdaýyň men şu çepekçilere şol Gurbanguly tarap şu režimi gollaýanlar bar-a, e ýurduň ady bar Arkadaşow diýýänler. Akyl tarapdan biraz kemçiligi bardyr, ýa-da sungat işgärleridir, ýa-da organ işgärleridir. Wagçy Gemjan häzir ýurt daşyndakylaň hemmesi çagasyny öý ojagyny taşlap geldidä hä ýurt daşyna onda-da Türkmenistana döneýin baryp topragymy ogşajak gujaklajak süýnüp ýatjak üstünde diýip emma bar onda git diýseň gel onda diýseň geläýenok şol.
Oba gelende öz ýurduna gitmesek bolup bar. Aýlanaýyn serdarymdan, aýlanaýyn serdarymdan diýýä. Integem şol ýurtda diýýä durup halky saklap otyr diýip. O bolmanam goýun ýaly halkymyz bolsa koneçna saklar. Sebäbi az söz azatlygymyzy biz gepläp bilemzok. Kanun onda bize nämä gerek? Biziň ol kanun kitap nämä gerek? Biz hiç zatdan peýdalanyp bilemzok, söz azatlygymyzam gepläbilemzok, dogry dürs, titreşip, waýýeý, bizden bir uzakdyr diýip kowýarlar meni nagyn.
Hawa. Gelneje bar şo derejede beýnisi ösmedik dara şo çepekçileriň bar gollap oturanlar şo režimi. Alyp şuny bara şeýle bir er şu şeýle şu kösençler gynançlyklar şu Ýok, Bol- lan, şeýle hemme bolmalydyr diýip mara kabul edýärler. Diktator režimi bilýär.
Ýurtdakylaň, ol işgärleň hemmesem diktator režimi bilýär-de, sebäbi olaň Ýok. bir gapdalyndan haramlyk akyp dur öýüne. Onsoň, koneşno, iki sany prezidenti gollarlar. Haram akyp dur olaň öýüne. Haram pullary iýip ýatyrlar, o organ işgärleriniň Ýa, hemmesinde bir dört-bäş sany kwartiralary bar, o daçalary bar. Onça näçe müň dollarlyk jaýlar bar gelinje, ol mümkin däl o Türkmenistanyň Ondan ol aýlawylan iki beýle prezident jaýlary almak. bolsaň sen e, gidäýse bilýäň bular çöreginden haram pullardan galarlar. Ýa, Şoň şonda üçin golleýärler.
Ony bara aý ýurt asuda diýip e, il-iliň aýnasy-a, ony ondan oňa gizlemek, ýaşyrmak ýa-da ýalan sözläp, o watan dönükleri diýmek. Gerek ýaly halk saýlaýa buny, halk diňleýä Nuryny, Talyby, sebäbi men-ä şolaň efirinden başga efire giresim gelenok, oň her bir zatlary meň ýüregime jüňk, maňa ýakyn şolaň diýýän sözleri, sebäbi biz Türkmenistanda ýaňýakyn geldim menem bärik işlemäne, göre göre göre geldim ýagdaýlary, onsoň şolaň sözleri meň gulagyma ýakyp dur hakykatlar sözlänsoňlar.
Bizem şeýle gelneje bar hä. Aslynda bizlerem ine wyshabrazowanyý adamlar daşary ýurduň bähbidine iş ýapýarys. Bizde Aý. häzirdan şu wagtlar bizler öz hökümetimize, öz ýurdumyza peýda bolaýjak wagtymyz Ýogsa bar men-ä, şu wagt. ýogsa meň-ä bilimem ýok, orta okuwy gutardym wol, ýöne şulaň diýýänlerine hemmesine-de dogry ýüz siziňki ýüzde ýüz dogry diýip diňe içimi gepledip aşakda diňläp otyryn. Dogry Ýa. aýtýaňyz diýip.
Gelmedi. Bu zatlara kän bir o diýen ýokary bilimli, ylymly bolmagam gerek däl. Prosta hakyňy talap etmek gerek. Aý, Şu hemme kişem bilýär-laý, ýurduň Aý. ara durumly bolyn. Onda-da gorkup bara ýumarlajak bolýarlar-da, gowareý, asuda, asman asuda, ýurt parahat, uruş Aý. ýok diýip. Uruşdan gorkýaňyz-aý, uruşdan gorkýaňyz. Näme Şonda üçin uruşdan gorkýaňyz, men düşünemok. Türkmen halky bara aňsat şu taryhda bolmasa o gelince bara şu duşmanyň öňünde dize çökmedik güni gelip gelip bu günde nä nä hala jütüp durlar. Indi taryhda orsaňam orsaňa orsaňam öňünde dize çökmedik. Häzir men taryhdan bir müň ýedi ýüz on ýedinji ýylda bir kaba aýt geçsin. Bir müň ýedi ýüz on ýedinji ýylda orslar ilk poraženiýasyny alýar türkmenlerden. Türkme türkmenlere çozýarlar orslar bir müň ýedi ýüz on ýedinji ýylda Pýotr Perwy döwründe eger ýalňyşmasam o Aleksandr Beýkowiç Çerkasskowa diýip Knýaz gelýär nökerler, näçe müň sany nökerleri bilen. Balkana, deňiziň üsti bilen. Şonda türkmenler daga atýar şo orslary. Ondan soňam Gökdebede aryny alýarlar orslar. Näçe ýyl geçenden soň. Beýleki bara türkmen oglanlary edil şu döwürde ownady, uşady, ejizdi. Ýagny saňa batyr, maňa batyr. Emma adalata gezek galanda bary yza çekilýär, yza edme edip gowa gow ýurdumyza döneýin diýýärler. Şu režim bara gelneje ýyl-ýyldan ejiz-edip otyr adamlary. Beýnisine urgy goýup otyrlar şeýle. Biri çykarýar, aýdym çykarýar, baş egeliň diýip bara. Alla Tagaladan başga hiç bir zada baş egmez karo. Baş egeliň diýer-ä. Goý ömürlik şa bolsun diýer o Hemra, Hemramy näme Rejep hökmany o haramzadalar. Adamlaryň beýnisini, psihologiýasyny bozup. Şonsuzam dünýä masgara boldy karo. Dünýä masgara boldyk. Her hili hokgalary çykaryp. Arhitektor boldy, pisatel boldy, ýazyjy. Hem atda çapýan boldy, hem sportsmen, hem supermen. Bir netfliksde kino çykaryp bara oskar gazanmaly galan indi zat etdi şu. Eý şu öz problemam bilen turupda şu bir kişi sany jurnalistler bilen gepleşik geçirdim da welin. Hawa.
Siziň diýä prezidentiňiz elbetde diktator ol bilýäs ony diýä. Emma diýä Ärdoganam diýä oňa neme diýädenini. Mätäç diýýär, Putinem türk näme Gurbangulla mätäç diýýär. Sebäp diýeňde, e, ikisem gazynyň tog gazyny toguny ulanyp otyr diýýär. E, Gurbanguly welin hiç kime mätäçligi ýok, sebäbi ol baý diýýär. Oň ýerasty baýlygy, elektrigi bar diýýär. Emma bu Erdoganam şoňa işleýär, Putinem şoňa işleýär diýýär. Biz bilýäs hemme zatlary diýýär. Gurbangulam edenini etýär men baý diýip diýýär. Edenini edip otyr-ow oşo gazyň pullaryna şo saga sola pytratdy daro-ow islese jaý gurup dur, islese bir köşk aldyryp dur. Islän zatlaryny edip dur daro şoň üçinem halkam köpelip işsiz pulsuz tassar ýurda mejbur çykmaly boldy. Eger şol pullara şu binalaryň açmana derek şu şäheriň gurulmagy näçe milliard dollarlyk binalar guruldy. Şolara derek fabrikalar açan bolsa göz öňüňe getirýäň gelneje her etrapdan her obadan zatdan adamlar baý bolardy indi türkmen halky işeňňir halk o astyna seretseň. Gaty işeňňir.
Öýdüp men ha özümden mysal alamda hemme işiň hötdesinden gelibilýän on ýalaky ýal ýagy nan ýagy diýip olar ýaly hiç ýerde-de ýok. Etýäňmi hakyňy al işleýäňmi Ol türkmen halky işle etýän gyzyl öndürýän oglanlar bar şu taýda giden firma häzir bara meň bilýänime görä türkmenistandan akyl akyl akylly şäher gurlup otyra şoň demirlerini türke getirdiler şoň demirlerini razdywalkadan näme ýok razdywalka däl o näme diýilýär Rezba bar-a, rezba gyrýarlar. Şoň Hawa. turbalary Türkmenistandan türke geldi. Şoň işini diýnip ýaňy goýberdiler. Emma şony işleýän türkmen oglanlar. Hmm. Gyzyl önýän, Olar- elinden dür dökülýän türkmen oglanlary bar. Emma Hawa. ýurtda iş ýok. Hemmesi gelip bärde hünärini bärde görkezýäler. Şeýle bir zähmetde örä türkmen halky bar ekenligi, bu aýallarymyzyň işleýşiniň dadyny görýäň bäri daşary ýurtda köpenip işleýşini. Olaryň çagalaryndan bir uzakda, olaryň şu taýdadam efire gelinmeýänlerem bardyr, bara agşamlaryna bara gestagyn gujaklap aglap ýatýan aýal-gyzlarymyz bar o çagalaryny küýsäp. Ýöne, indi Muhammet pygamberimizem, sallallahu aleýhi wesellem, olam aýdypdyr, Eger kimde kim maň kimin biriniň maşgalasyna, bozmagyna sen sebäp bolsaň, diýipdir, ol bizden däl, diýipdir. Bu günki günde ýekeje adam sebäpli näçe müň sany maşgalalar bozuldy.
Gurbanguly häzirlikçe şu halk gowşak bolany üçin, halk aýaga galmaýandygy üçin zat edýär. Şol ýaly. Ýöne bara düýnki aýalyň, düýnki aýal bara Arzuw şeýle bir gepledi welin bara ýanynda bolsam arkan kakardym diýdirýär-de, agzyňa saglyk, berekella diýip aglaýanyna deňli. Aglamakdan ýaňa gözlemiň aşagy awşap, gaty erbet gözlem çişip durdum ertire bara şoň bilen deňli agladym-da. Hemme zat ýüregime jüňkdä diýýänleri. Dawud.
Ýagny Gurbangulynyň hiç kime ätiýajy ýok, hiç kim oňa gerek däl, o baý zat diýdiňiz-ä. Ol şu wagt halk, halk gowşak bolany üçin, halk ýatandygy üçin o baý. Eger halk ýatmasaýdy, halk öz hakyny talap etsedi, onda ol başyny çaramazdy. Ýerine diş gapmaýar ol.
Halk aýaga galsady, ol girele deşik tapmaýar. Ony hiç kim halasam etmeýär. Sebäbi hemme zat kanuna görä bolsa, sen tutuş bir ýurduň halkyny aç saklap, pulunam almasaň, onda sen hemmeşä mätäç bolýaň. Sen Erdogana-da mätäç bolýaň, sen Putina-da mätäç bolýaň. Olam. Olam ýanyna baryp, "Me gaz, gaz gerekmi saňa? Howwa, al gaz. Nebit gerekmi saňa? Howwa, al nebit. Sen ony diýip bilmeýäň haçanda seniň halkyň hakyny bermese.
Howwa, halkyň haky-da, halkyň haky, halkyň haky bolan soň baý bolup otyr. O çykyşyndan da derdinde barýa, baýlygymyz diýip. O bolmanam halka diýýän ol ýumrugyndan syrkanjasyny berip, al şuň bilen oňuň diýip, öz hasabyna, şoýuna geçirip otursa, elbetde baý bolar. Biziň baýlyklarymyzy gemirip, ýuwdup, biziň atasynyň mellegine dönderdi Abdylla. Ondan soňam näme aýallar talap edip, aýallar çyksyn indi söweşe, erkekler çykmasa, erkekler-ä men ýüzde-ýüz ýene bir gezek aýtýan, şeýle uşady gorkak gorkak uruş bolmasa bolýa diýip ýaşaýarlar.
Kanun kanun wapşe bizlerde kanun diýen zadyň kahrybam ýok hiç hili. Eger sen wara eger sen günäsiz bolsaňam sen bigünä ýerden basyp bilýärler aňarda Türkmenistanda. Hawa adwokat diýen zat sen özüňi gorajak diýseň daşary ýurtlarda çäsne adwokatlar bolýa. Özüňi goramak üçin adwokat sen özüň nanimad edip bilýäň, tutup bilýäňde özüňi. Ýöne öz karmanyňdan berýäň elbetde. Özüňi goramak üçin do konca eger seni bigünä ýerden bassalaram soňuna çenli gidişýär şol. Sen türmede otursaňam seni şoň çykarmak bilen bolýar. Eger sende günä ýok bolsa görüşýärler adwokatlar. Sizlerde adwokat diýen zadyň ýok. Türkmenistanda adwokat ýok. Bar hökümet, hökümet bilen bagly olar. Erkin ada erkin adwokat ýok. Erkin adwokat ýok oba çarsyn adwokatlar diňe hökimediň gos adwokatlary bar olaram dil döwüşikdä bilýäň öz aralarynda zakryty sud etýäler ýapyk suda geçirip baska görýäler boldy hiç kim habary ýok zady ýok sen aslynda halka görkezmelä dogrymy şu bir jenaýat eden bolsa şuny habarlara çykarmaly telekanallarda watanda ýöne şobir zatlary gaýtalap durmaly dälde görkezmelä ada halka nämeler bolup geçýä ýurtda hakykatdanam günäsi barmy ýokmy.
Bu mafiýada biziň başymyzda oturan ganhor ol mafiýadam däl ol ganhor.
Ganhor ol aýroportda da şolar otyr aýroportda da öz özüňkiler men arada tanyşdym zatly habarlaşýan da müň dollar diýýäda ow çykjak bolsaň biletin bahasy.

Ýanyňyzy. Abdylla men çykaýyn azajyk işlerim bar soňrak ýene geljek ýenede bara şu altmyş sany adam otyrda iň barkysy ýatan wagtyňyz bir sagatjyk bara türkmen dilinde kuran çykdy güne bir sagatjyk şony diňleseňizem sizde wyždanyňyz oýanýa azajyk birek biregimize bara kömek edeliň biri birimiz gollalyp gollap agzybirligiň nämeligini bileliň size öwretmek öwretýär diýip düşünmäň. Iň bolmanda türkmen dilinde Kuran çykdy, şony güne bir sagatjyk diňläň, şolam bize ýeterlik bolýar.
Dogry aýdaň gelneje.
Gaty gynanýan-a şeýle düşünjesiz halkymyzyň barlygyna. Gaty gynanýan. Her kim özüçe alym, akylly. Ýeri-ýere gelende hemmämiz bir-birimiziň aýnamyz. Dogry dämi? Dogry aýdýaň awa. Şularam ine Abdylla dagy, Nur aga, Talyp dagy bar, Alyşir aga dagy bar. Şolaram, şolara-da üstünden pul ýagan ýok dogrymy şu işleri edýäň diýip. Şularam janly ortak bolup çykdylar-da indi prosta birlerem gollaýmak galýa-da bulara. Şu işe girip bir balagym iki bolmady.
Dogrudyr.
Işe giremden bäri hemme wagtym, pulum şu zatlara gidýär. Ýok, Abdylla meň wara näme diýjek bolýan-da, ýüzüňe seredip wah-heý diýmeli däl-de wara, birek-biregimiziň elimizden tutmaly. Ýüzüňe seredip wah-heý, dogry-da gynanaýdym pahyra diýmeli däl-de, birek-biregden el tutup, adalat gazanmany başarmaly. Hak talap etmäni öwrenmeli. Hawa, inşallah el-ele berip bara bu rejimiň soňuna geleris inşallah. Häzir men öz tiktogymda bara kanun näme diýip bir türkleň zadyny goýdumda gysgajyk şony görseňizem bir azajygam bolsa düşünersiňiz bara adalaty talap etmäni aga ak gara gara diýmäni dogry sözlemäni gerek ýerine ýok diýmäni başarmaly bara.
Eý, bi ýutubda uniwersitet açaýmasaň zatlar doly düşündirip bolmaýara. Ýutubda uniwersitet açýaň, onlaýn uniwersitet. Ýöne başga dillerde bar-da, meselem, türkçe-de uniwersitetler bar, rusça-da uniwersitetler bar. Tutuş bilimi, kitaplary orta dökýär-de. Türkmençe ýok diýýäňmi? Türkmençe ýok.
Türkmen dili ösmedik hem türkmençe ýok garaz. Şony etseň ýöne şu galan nesillerimize şol neme bolýar, mekdep bolýar. Onsoň ol Türkmenistanyň institutyna gitmegem gerek däl-de aw. Milliartlap pul bermegem gerek däl. Diňe Dogry aýdýaň aga. Diňe şony etýäň ýeterlik. Şo kän nemedem gerek däl, şoňa prosta boş wagt gerek. Ondan soň pul gerek. Şo iýjek içjegiňi, ýatak jaýyňy töläriň ýaly. Edip bolýar. Ýazdyryp, şoň perewod ediga-da, perewod ediga-da goýýaň. Şoň bilen Ýutubda uniwersitet açyp bolýar. Dogrudyr.
Mümkinçilik ýok, men etjek ony bolýa, şoňa mümkinçilik ýok. Oňa-da finansirowaniýa gerek ýaňy, finans tarapdan. Ýoga, bir aýda bir on müň tele gerek-dä. Ýoga. Şony edip bolýar.
E sag oturyň ara size i ýaýynlar men ä pikirimi aýtýan ýalňyşam bolsa näme nähili düşünseňiz düşünersiňiz ýöne diňe aýdyp goýmaly däl aýdyp goýmaly däl diklm aýdyp durmaly aýakda berk durmaly durmasaň onda aýt aýdanyň bilen galýa şo aýdylan ýerde galýa millet Milletiň kellesine guýmalyda şu zatlary. Ýok Abdylla seň ýaýynyňda ýa bir aktiwistleň ýaýynda gepläýmeseň meň bu gepim gyzykly däl hiç kime düşünýäňmi aşakdan oturyp diňläp bilerler häzir men başga bir hahaha wahaha edip oturan ýaýyna girip azajygam bolsa bir elimizi ýüregimize goýup bir diňläp göreliň bir adalatly gözläliň diýsem onda meni diňlänoklarda.
Umuman şo ugruny tapmalyda şeý gürlemegiň. Ugruny tapmaly. Özüňçe wideo goýmaly, plan zat hakda plan şun ýaly bolmaly şi, bu mun ýaly bolmaly diýip bu biziňkiler ýaly wideo goýmaly. Garaz, hereket etmelida. Dogry aýtýaň Jahan, başga ýaýynlara girseň uçuryp goýberýärler. U, Gelmedi.
Özüňçe wideo goý. Özüňçe kanal kanal açda wideo goýun neşe kanalyndan wideo goýuna plan zat plan bolmalydy plan zat pistikan bolmalydy meselem täze ýyl bolýa ine täze ýyla plan zat bermelidi halkyň umuman şu haklary talap etda şon ýaly şe meselem diňe bir adam gürläp dursa ondanam Neme alanoklar, akyl alanoklar. Meselem, sen mendenem has gowy düşündirersiň. Garaz, töweregindäki näçe bir prostoý bolup. Men bara halkyň öňüne çykyp, hiç zat düşündirip bilmejegimi bilýän. Ýöne bara şu düşünje taýda iň soňky ýurtlygymyzy bilýän, aň düşünje taýdan pesligimizi bilýän. Berekella. Ana şony TikTokda wideo edip goýaň. Muny wideo edip goýýan. Her gün bir zatjyk bir kitap okaýamyň, her gün Ýöne her kim şon ýalak wideo goýsa bar, indi meselem daşa ýurtda her kim şon ýaly wideo goýýar. Her kim gürleýär. Her kim öz pikirini aýdýar, plan zat hakda öz pikirini aýdýar. Şeýdip her kim aýtmaly-da. Syýasat barada öz pikiriňi aýtmaly, ekonomika barada öz pikiriňi aýtmaly,